Сәлам дуслар, безнең Казан кайныйның уникенче дөрес Мәрәдиф? Уникенче.
Чыгарылышы.
Ә, Бүген безнең студиядә мин Тәбрис, Рәдиф һәм Әлфрид. Пост Әлфрид. Һәм Әлфрид Пост Бустанов. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна кайна Казан. Һәм әле не определился бизнес онлайн, ул танылган тарихчымы әллә? Или просто Әлфрид.
Или просто Ней. Э, производный дамир исхак тот самый альфред булырга да булырга мөмкин да теге альфред әйе э, безнең бүген э, махсус чыгарылыш дип әйтергә була бүген без әллә ни күп яңалыклар сөйләп тормыйбыз без альфреднең конкрет мәкаләсен сөйләшәбез чәйнибез Әйе, чәйнибез.
Ну, тик бөтен Әлфред, кеше син аңлар, алай бөтен теге- кеше аңлар өчен инде. Чөнки- Әлфрид напрягся.
Юк, чөнки анда бизнес онлайн комментатор сине аңлады инде аңламыйча. Анда бит иң теге зур IQ-лы кешеләр инде без беләбез. Әйе, алар Югары инде кеше- бөтенесе. Югары кеше анда комментарий сөйләште. язмый бит инде. әйе. Шуңа күрә менә без бераз э, акылсызрак кеше өчен. Әйе. Безнең аудитория Ну, өчен. ә, кем укыган бу мәкаләне, Мгм. ә, беренче уй нинди? Әлфрид нәрсәгә призывает, нәрсәгә чакыра? Ә, гомумән милләтләр темасы булмый. бетә иә бетә ә, милләтләр булмый һәм безгә ә, татарларга моңа ничектер әзер булырга кирәк һәм үзебезнең ниндидер бер модельне табырга кирәк Мгм. альфред менә э, миңа ә, бу мәкаләне өч тапкыр укыган кеше бар. Һәм Рәдифкә күбрәк күбрәк комментарийларны укыган кешегә аңлатып кит әле ике сүз белән ә, синең шундый теорияң. Ни өчен небә кисәтен ничек сиңа моңа килдең гомумән? Ничектер бу идеяга там. Нәрсә Еллар булды буе мотивация? бардыңмы син әйме?
Или просто э, for fun. Кайсы сорауга җавап бирим? Башта минем сорауга Беренчедән, бирдем. ничек мин бу фикергә килдем? Бу ни бер, э, беренчедән бу әлбәттә бер ни диде теория түгел. Мгм. Бу провокация, бу сорау күтәрү, бу ниндидер үзенә күрә тәкъдим, фәлсәфи һәм теория ягыннан. Һәм ничек мин аңа э, килеп ирештем? Беренчедән, Минем диссертация шуңа багышланган иде. Мин 2013 елда Амстердам университетында Совет Казахстанда һәм гомумән Совет Урта Азиядә милләтләрне барлыкка китерү я багышланган диссертацияне яклады. Шуңа күрә минем менә бу юнәлештә ниндидер тәҗрибәм бар. Һәм диссертацияне язган вакытта тәҗрибәмне татар тарихын өйрәнгәндә һәм татар кулъязмаларында борлаганда ясаган теге күзәтүләр белән бер рәттән теге бер рәткә салып теге килгән фикерләр вот шулар һәм без бит инде соңгы вакытта сөйлибез стратегия тагын әллә нинди инде төрле безнең сөйләшүләр киләчәк турында шулай бит инде

нәрсәсен әйтәсем килә, бу текстны төрлечә укып була. Һәм мин үзем дә анда кайбер җөмләләр белән, кайбер тәкъдимнәр белән килешеп бетми. Чөнки мин аны махсус теге нирәк итеп
Тырысрак язды, нәйме теге. Ие. Үткенрәк. Ие.
Теге реакция булсын, бераз безнең созлыкны. Мин аңладым синең ниятне. Нәрсә яздың соң син? Нәрсә яздың? Нәрсә яздың син?
Мин яздым, ә, әйдәгез, шушындырак, шушындырак фикерне, яки тәкъдимне. Моны, әгәр дә без, без моны бүгенге халәтне ә, онытсак бер секундка, һәм киләчәк турында хыялый рәвештә рәк уйласак, ниндирәк ул, ниндирәк рәвештә ул боралка килергә мөмкин. Татарлар нинди булырга мөмкин? Чөнки без ияләндек инде безгә кемдер тарафыннан бирелгән шаблоннар буенча, кемдер безгә бирелгән символлар, каһарманнар, менә шундый шаблоннар буенча кабул итәргә. Менә татар халкы ул менә шундый. Ә мин аңлавым өчен син әйтәсең, менә бөтен бу символлар алар совет заманында төзелгән, әйме, бөтен шундый татар символлар.
Татарлыкның ну, как раз без әйбәт әйбәт. Ну, бию мәсәлән, татар биюе мин аңлавым өчен. Татар кухнясы, татар җыры, татар җыры, татар биюе ул бит инде теге совет лабораториясендә уйланып табылган әйбәт. Совет лабораториясендә алып чыгылган ул.
Лабораторияләрдә. Ну, киселеп, бетелеп, бөтелеп ниндидер Юк генә инде авылда формат- биегәннәр шулай шул бию булган халык. Башкасы булмагынмы ни?
Без Юк, ничәмә башкасы булган. меңләп еллап бию, Мин әйтмим бит, а менә башкасы сиңа булган. биш хәрәкәт. Юк, монда әлбәттә. теге, Нинди символлар, э, мәсәлән? Котлаулы сорау. Һәрбер әйбергә хәзер э, бәрелсәк, шул ук Мгм. фәнне алсаң, мәсәлән, Мгм. әйтеп була, әлбәттә, менә бар э, институциональ аның структурасы, теге Фәннәр академиянең филиаллары хәзерге вакытта инде безнең Татарстан Республиканың Фәннәр академиясе. Ул, әлбәттә, Совет чорының продукты. Фәннәр академиясе, менә бу рәвештәрәк, ул 1930 елларда барлыкка килгән. Ул теге элекеге патша заманындагы Фәннәр академиясе белән, ну, бик бәйле түгел дип әйтеп була. Чөнки анда цивилизация, советизация процессы үткән. Шул ук вакытта әйтеп була, татарның үз фәнни тармаклары бар иде, традицияләре. Кайберләре 30-нчы елларда үзелде. Үзелде.
Академия барлыкка килгәч.
Ну, алар академиядәге кергәннәр. институтларга. Менә институтлар барлыкка килде дә, шул менә безнең галимнәребез шушы институтларга керәләр, эшли башлыйлар. Ну, аларга репрессияләр генә. Ягъни бу, Кайберләре...
бу академия элекке булган фәннәрне теге җәүһәрләрнең каһарманның дәвамчысы түгел, әйеме? То есть Ие, ие, ие.
Бар иде, әлбәттә, шул ук совет, совет заманында альтернатив проектлары. Менә без бит инде альтернативны яратабыз. Рок булсынмы анда, татар милли хәрәкәтенең ниндидер альтернативасы. Бусы инде

шушы тарихка карыйлар иде. Һәм аларның карашлары, аларның мәкаләләре, аларның кергән өлешләре маргиналь булып калды. Ул теге дәвам иттерелмәгән совет заманындагы альтернатив фәнни тармаклар. Булсын монда Зәйнәб Максудова, кулъязмалар белгече. Аның турында беркем дә белми хәзерге вакытта. Селекция укыган инде.
Ну инде теге бер-ике кеше да, бер ун кешедән инде артмый аның турында белгән кешеләр. Ә ул менә Үзенә күрә татар тарихына, татар фәнни традициясенә шундый үзенчәлекле бер шәхес. Чөнки ул үзен, теге үз шәхсиятен татар кулъязма мирасыннан аермаган. һәм татар фәнни традициясеннән аермаган. Элек, элек-электән аның гаиләсендә галимнәр бар иде. Буын, буын, буын. Һәм аның теге иң яхшы метафорасы, аның зур кулъязма коллекциясе бар иде, теге әти-бабаларыннан калган китаплар. Һәм ул анда теге каләмне алып, китаплар эченә яза иде. Бу нинди билге? Без аны, э, менә специалистлар буларак, без уф-уф дип итәбез А. теге истәлекләрне. Чөнки ул А, я. э, борынгы борынгы заманның бер Безнеке түгел инде ул.
И, и, Бу без китап минем белән Ие, язылмаган, ие, мин аның белән Бу дә- синең синең өлеше түгел. А, я. Синең кулың да түгел, оягың да түгел, э, башың да түгел. А ул менә аны үз итте, тулаем. Менә Мгм. ә, минем хакым бар, шушы мирас белән турыдан-туры диалогка керергә. Диалогка керергә генә түгел, ул анда теге үзенә күрә төзәтмәләр керткән, өстәмәләр. Марҗанинең китапларына ала да анда өстәмәләрне кертә. Юк, монда дөрес түгел, моны бу кеше фәлән-фәлән елында үлде, мәсәлән. Менә бу безнең анда баҗа булган, бусы тагын кемдер булган, болай, болай, болай, болай, болай. Менә бу инде безнең тарихыбызга Бөтенләй икенче караш. Әгәр дә шул ук вакыттагы менә илленче, алпышынчы, җитмешенче еллардагы татар тарихына теге карашлар белән, рәсми карашлар белән чагыштырсаң, бу инде башка инде. Космос ниндидер, әйе. Әйе.
Кара әле, менә моны совет хакимиятеме яисә җәмгыятеме моны махсус эшләгәнме? Менә теге чорны онытып, аның белән азрак бәйләнеп, Әйтәләр, аһа, юк, без менә монда разработали, каядыр лабораторияләрдә менә үзебезнең конструктларны, Юк, юк, үзебезнең шаблоннарны, Юк, анда бит шуның бар буенча теге яшибез. шаблон я- я- шаблонны ясаганнар ниндидер бер чорга нигезләнеп кенә аңламыйча. Егерменче гасырга башына нигезләнептер инде. әйме. Шулаймы соң? Ие, ну, бу бит инде Менә без теге белгән бөтен менә шул җәдитчелек һәм егерме беренче инкыйлабдан соң барлыкка килгән сүз иреклегеннән соң журналистлар, публицистлар, тележурналистлар, менә шунда без татар Мәдәнияте, гомумән, татар милләте шуннан башлана, димме? Ә минем аңлавымча, син әйтәсең, безгә башка чорга мөрәҗәгать итәргәме? Безгә мөрәҗәгать итәргә кирәк бөтен чорларга, булсын ул совет чоры, альтернативасы, булсын ул теге патша заманындагы ниндидер мисаллар, Безнең тарихыбыз бай һәм ул ниндидер менә бер шундый бер юл гына түгел. Ничек кайбер очракта без күп керәбез вот. Точка А бер ноктадан икенче ноктада. Төрле нокталар, төрле төрле юллар. Кайсылары беткәндер, кайсылары дәвам иткән. Һәм без менә кайда хәзер, нинди ноктада хәзер торабыз, шул ноктадан Ә, артка коры икән һәм менә шунда артта булган әйберләрне нәрсәнедер менә шул юллардан алып, сайлап теге ниләр шикелле, бал кортлары шикелле, иң яхшы әйберләрен алып, киләчәккә карарга. Чөнки аның бит инде тузган инде бу әйберләр теге элеккеге тарих, мирас, аның Бернинди дә киләчәге булмаячак, әгәр дә без аны кулланмасак, ниндидер аның файдасын күрмәсәк. Мин синең метафораңны аңласам, син безгә әйтәсең, син әйткән апай кебек, ул мирасны алырга да үз кулың белән анда төзәтмәләр кертергә инде. Ие, ие, ие, ие. Чөнки хәзерге вакытта, чөнки без күбрәк беләбез инде, чөнки тарих күрсәтә бит, кем ялгышкан иде, мәсәлән, ди, миңа әйтергә, менә бу дөрес иде. Үз итергә, үз итергә. Кемнеңдер башка кешеләрнең күзлекләре аша түгел, ә үзебезгә хас булган күзлекләр аша. Ул бит безгә чит түгел. Без турыдан-туры менә шушы мирасның варислары булырга тиеш. Һәм шуннан теге ояларга да түгел, ничек бар, теге тискәре якларын да, яхшы якларын кабул итәргә. Бу инде психологик яктан шундый. Бу шундый оригиналь мысль, конечно. Кара, мин гомум өчен син әйттең бит, бик оригиналь эш. Син бит әйткән идең анда, ягъни менә совет заманын шундый теге, ну, Авыру инде ул өстән куйган әйбер, берсе дә өстән билгеләнгән. Элекке вакытта кеше астан булган иде бу теге. Сезгә кирәк нәрсәдер, ул барлыкка килә иде, әйме? Һәм ничектер ул кире кайтырга тиеш. Ә хәзер вакытта шулай ук юк бит андый әйбер өскә. Безгә шулай ук кайдан өстән.
Мин аны нәрсә белән бәйлим? Менә дәүләт көчле чакта, как бы җәмгыять ул тәкъдим иткән ниндидер шундый кагыйдәләр буенча подстраиваться итеп яшәргә тырыша. Ә кайчан дәүләт как бы алай каты басымы юк. Әйе. Әлбәттә, анда самоорганизация көчле. Анда ул э, теге рус империясы дигәч инде без күз алдына китерәбез инде әлбәттә теге шундай тоже шундай бар бит стереотип теге империя бөтенесен контрольдә тотып бөтенесе төрмәдә мин сине аңласам хәзер хәзер ярыймы сөйләп бетерим әле Ә, ә, ләкин менә Парфеновның ни, бер фильмын караган идем, Вологдадан чыккан ике миллиардер егет турында. Ул әйтә, удивительно, но ул вакытта, менә империя вакытында э, самоуправление һәм самоорганизация бик көчле булган. Һәм генерал анда генералга кадәр дослужил, зур званиелар китеп тормый Мәскәүгә. Ул әйтә, мин монда Вологдада анда яхшы монда да әйбәт, и үзенең тормышын монда оештыра, тегеләр теге белми дә кала. Һәм мин уйлыйм, хәзер ни өчен тоже өстән төшерелә, чөнки все равно хәзер дәүләт көчле. Ул бөтен тармакларга үтеп кергән. Практически. Ну, бу да иллюзия бит инде. Кем безгә тыя? Менә менә шушы барлыкка килгән дискуссия бит, имә, әгәр дә дискуссия бар икән, теге шундый публичный инде, мөхиттә инде. Мин максатыма ирештем. Бу дискуссия нәрсә күрсәтә? Бер, беркем дә тыймый бит безгә яңача фикер йөртергә. Ә без һаман да менә искелеккә ябышабыз. Без хәтта үз үзебезгә мөмкинлек бирмибез. Менә шушы пост постка менә ниндидер адым ясарга. Һәрбер нәрсәдә. Пост милләт булсынмы ул, пост фән булсынмы ул, пост анда татар яшьләре форумы пост татар рогы музыкасы һәр пост форум пожалуйста осы существует
мына бит кайберләре барлыкка да килә пуф дип атала
тукта уйларга беркем дә э, не запрещает анса шулай ну бит менә дамир исхаков шулай бит сиңа э, җавап язды Мин аны укыдым. Минемчә, ә, бар просто бер үк яссылыкта, бер үк ә, республикада манда, бер үк җәмгыятьтә кешеләр кемгә менә ничек әйтим, ә, уже тапталган юл буенча барырга, ә кемгәдер ниндидер яңалык тели. Аңлыйсызмы? Ну, ә, ике ике ике кешеләр дә былай һәм былай яши ала. параллель рәвештә. Һәм, мәсәлән, постнациягә килсәк инде, минемчә, кемгә ул кирәк, постнация? Кемгә киләчәккә атларга кирәк, шулар аны как бы конструкция эшләргә тиеш тә инде. Әйе. Монда шунысы әйбәт бит, Без, Аллага шөкер, әлхәмдүлилләһ, демократик дәүләттә яшибез. Барысы да ирекле һәм Амстердам.
Да переучился. Шөкер сезне, әлхәмдүлилләһ, демократик дәүләттә. Әлхәмдүлилләһ, без без Амстердам университеты ирекле һәм демократик дәүләттә яшибез. Юк, кайвакытта Альфред яши.
Но Арчага кайткач, һәм шул хисне саклый ул Россиядә булганда. Арча кияү булгач, ничек сөйли башлады?
Нәрсә килгән иде. Менә кем тели искилеккә ябышырга? Ахран ва сахран теге барыгыз. Алып барыгыз шулай. Менә син баштан ук әйттең, милләтләр бетә. Бетми. Киресен, без бит хәзерге вакытта киресен күрәбез. Теге Кавказ булсынмы, Урта Азия булсынмы, Россия булсынмы, милләтчелек киресенчә күтәрелештә күтәрелештә республикаларда төрле җирдә төрлечә но ул нинди нәтиҗәләргә китерә яхшы күренеш микән ул начар күренеш микән ул һәм алга таба нинди дөньяга без киләбез минемчә моның турында уйларга кирәк һәм бәлки ниндидер альтернатив сценарийларны сценарийларын тәкъдим итәргә Мин язган макалә ул бит дөньяны үзгәртми, ул чакыра җанлы дискуссиягә. Бигрәк тә яшьләр арасында, чөнки ул безгә кирәк. Безгә күз алу, күз алу кирәк. Ниндидер яңа тел, менә шушы дискурсив тел, койсысында без менә шушы әйберләр турында сөйли алабыз. Һәм хәзерге вакытта ул юк. Без хаманда бигрәк тә ул Теге, безнең очракта ул дискурсив та һәм лингвистик проблема, чөнки безнең дискурсив дәрәҗәдә яңа тел юк. Без совет заманындагы тел белән сөйләшәбез. Шул ук милләтләр тематикасы, тегесе, монысы, сабантуй, фәләннәр. Һәм лингвистик дәрәҗәдә без һаман да нинди тел кагыйдәләре буенча совет заманында барлыкка килгән яки теге совет союзы җимерелгәч инде моны яшәеш тапкан татар теленең инде җимешләре хәзерге вакытта әйтеп булмый анда безнең татар телендәге фәнни тел үсештә дип яки анда журналистика өлкәсендә безнең татар телебез үсә дип әйтеп булмый нигәдер яңа тел тик үсә яки барлыкка килә кызына шул каршы. Шуңа күрә бигрәк тә әгәр дә бу дискуссия татар телендә алып барылса, тагын да файдалы булыр иде. Ә мин нәрсә сиздем? Мин аны әйтмәкче идем, дискуссиягә кушылган кешеләр, менә телеграм-каналга язган кешеләр, алар бөтенесе дә җавапны русча әзерлиләр. Ничек ки анда Фикердәш дигән, ялгышмасам, канал чыгарды. Савиш, монда берничә проблема бар. Вот син әйттең, Дамир Исхаков болай уйлый ала, Фит болай уйлый ала, әмма проблема шул, Дамир Исхаковның яше инде зур, әйеме? Әлбәттә, шулай уйлый ул. Әйе, әгәр дә син күрәсең, бер егерме өч яшьлек Кызны яки там егетне һәм ул шулай җавап бирә сиңа бөтен әйберне. Син шаккатасың, син, син бит бөтенләй башка сумада, син, син тугансың 90-нчы елларда, инде син гомумән совет заманасын хәтерләмисең хәтта. Ләкин син башында нигәдер шул ук теге темплейтлар ята инде, как бы. Һәм син ничек тә, ну, син куркасың нәрсәдә җимерергә, менә шул кайта. Бу фашизм инде. Әйе, һәм милләтчелек, һәм милләтчелекнең үсешендә мин нәрсәне күрәм, теге тискәре әйберне, ул шул консервацияга. Әйе, без теге, әйтми без, без Татарлар һәм без сезгә ка күрсәтәбез яңасын дип инде. Юк, без татарлар, без это, бөтенесен саклабыз, хәзер теге банкка салабыз да һәм Без болай күнекмәгән.
Әйе. Бездә болай түгел. Әйе. Бездә Шул ук менә э, татар телен яклау э, ниендә компаниясендә. Моны тирәнрәк уйлап карасаң, әлбәттә татар, татар теле кирәк. Ә без аны бөтенебез дә яратабыз, саклыйбыз, балаларыбызга өйрәтәбез. Ну, нинди тел? Ул тел менә шул егерменче гасырдагы тел. Тукай теле түгел ул. Хәтта Тукай теле түгел. Егерменче гасыр теле булган өчен аннан җирәнергә тиеш түгел ич инде. Җирәнергә...
Егерменче гасыр ул, димәк, Мөхәммәд Мәһдиев теле, мәсәлән, анда нәрсәсе анда, ни? Ну, димәк, менә комплекс булырга тиеш без.
Комплекс кирәк, аның турында түгел. Менә гомумән теге нәрсәне мин әйтәсем килә. Татар телендә булган бай традицияне без исәпкә алабызмы-юкмы? Ул менә шушы тор кысаларына сыеп бетми дип куркам мин. Без татар теле дип әйтәбез дә, һәм беренче чиратта инде безнең күз алдыбызга баса менә бу инде совет чорында. Ул совет чорындагы дип әйтүем тискәре сүз түгел. Ул тик теге вакытка констатация. Иә, констатация. Совет чорында булган шундый конкрет сәяси һәм иҗтимагый шартларда барлыкка килгән күренеш име, һәм ул еш очракта менә элекеге традиция белән бәйле дип әйтергә кыен. Мин аңлаганча, абсолютно тел эчтәлеге безне татар теле үстерүгә урына татар теле дәреслеге үстерү барысы килә. Ну, кешегә вот бирәләр дәреслек, син укы, менә мондый әйберләр барга тиеш. Ә ничектер чынлап телне ярату, чынлап телне өйрәнү, как-то ну, кайтканда нигезгә китү, әйеме шул сүзләр барга кирәк. Минемчә, кеше бит хәзер әйтә, безгә менә бу сүзнең алмашы кирәк, русча ярамый безгә дип, мәсәлән, mm -hmm. ну, барыгыз, бар иде бит мәсәлән алмашы элекке вакытта. Шуннан кыз, юк, безгә булышамый, дип, ләп безгә. Безгә килешми, нигә? Чит бик сәер яңгыр иде. Мин әйтәм, гомумән, сез әгәр дә 20 нче гасыр әдәбиятын укый башласагыз, анда барысы да сәер яңгыр иде инде, инде дөрес әйткән, син кылың өчен. Карагыз әле, ярый, менә шул сорауга күчик. Киләчәккә атлар өчен һәм менә бу төрле чорларны исәпкә алыр өчен, үзеңнең мирасны яратырга һәм белер өчен нәрсә эшләргә кирәк?

Мин үземне халыкчан тарихчы дип саныйм, чөнки мин бик яратам халык арасында йөрергә, гади халык белән аралашырга. Һәм Гади халык белән.
Мин гади киемне киям. Ие, ие, ие, ие. Төнлә.
Кич белән Шунда. чыгам. Ә, Һәм ә, нәрсәсе вот, вот мин төрле төрле төбәкләргә йөрим, миңа нәрсәсе сизелә. Һәрбер кеше үз менә бакчасын ә, теге, Талыймы? тәрбияли, үстерә һәм ә, анда Сабантуй авыл мәчетен төзү һәм якынча шуның белән тәмам. Теге милли күзаллау, вот шундый вот. Без милләт буларак, ниндидер безнең уртак кешеләребез бар, безнең республикабыз бар, аны, аңа ярдәм итәргә, ярдәм көтәргә түгел, ә аңа ярдәм итәргә, теге без, без милләт буларак нәрсәдер эшли алабыз, күтәрәбез, ниндидер уртак проектлар, андый нәрсәбез дә бөтенләй юк. Юк ул. Шундый вот мин вот фуйтегез шундый кешеләрне әлегә очырганым юк. Бик күп эшли торган кешеләр бар. Но вот менә милләт милли милләт дәрәҗәсендә фикерли торган һәм менә уртак проектларга нигез салырга кешеләр бездә бик сирәк. Һәм безгә менә шушы горизонталь элемтәләрне барлыкка китерергә кирәк. Булсын анда берсе финансист, булсын анда берсе правозащитник, булсын анда берсе пиарщик, анда сәясәтче, табиб. Безгә барыбызга да утырырга кирәк төрле өлкәләрдән һәм ниндидер ниндидер түгел, инде билгеле юнәлешләр буенча проектларны алып барырга кирәк. Һәм менә синең форумдагы эшчәнлегең менә шушы юнәлештә билгеле бер адымнарны ясады, минемчә. Менә шуларны дәвам итәргә кирәк. Чөнки э, сез бит инде яшьләрне җидегез төрле төбәкләрдән, аларга э, насыйхат итеп, менә шушындый шушындый проектларны алып барырга була. Бу инде теге общественная работа инде. А шуннан тыш бит бар безнең мәгърифәт, бар безнең экономика, бар безнең дини э, юнәлеш. Һәрбер юнәлештә безнең төрле өлкәләрдән кешеләрне җыеп, таныштырырга аларны һәм Но моның белән конгресс шөгыльләнә, алар форум җыя ел саен анда. Дин, бизнес анда, укытучылар. Горизонталь, горизонталь контактлар юк дәрәҗәдә.
Ул теге елга бер шалтыратышып яки бергә мунчага кереп дигәндәй контактлар түгел, ә даими рәвештә ниндидер уртак эш өстендә утыру.
Ни өчен безнең университет юк? Шуның өчен безнең университет юк. Чөнки э, бөтенесе уйлый ул республиканың эше, республикага ул күрәсең бик кирәк түгел. Ә, һәрберебез менә шулай теге бармак сылтап Ә, куябыз. лауча шулай син әйтәсең.
Менә элекке заманда патш, рус патшалыгы кирәк татар факультетын оештырырга. Оештырыйм әле татар факультетын. Бит указ языйм дип инде, яза Николай II оештыра факультет дип талай түгел дә. Өчен мәдрәсәне, ну, теге хөкүмәт оештырмаган ламычы кеше үзе бара да мәктәпне ача. Әйме, соң син кешеләр эшкә астан астан кирәк нәрсәдер, алар җыелышалар да И. тудыралар. Ну, мин уйлыйм, аны идеальләштерергә кирәкме инде? Мин идеальләштермим, Да, ну, мин аңлам. ул хәзер дә бик күп кешеләр мәктәп, мәдрәсәләр ачалар, класслар ачалар, беләсеңме? Ну, ул барысы да вот Ул, әлбәттә, Әлхәмдүлилләһ, алар менә бик яхшы кешеләр, Аллага зур, бик зур рәхмәт. Но ул менә шундый аерым, аерым, аерым. Һәрбер кеше үзенеке. Менә бездә әйтәбез, без татарлар, безгә милләтне сакларга кирәк. Ә нәрсә ул милләт? Милләт юк дигән сүз алайса. Чөнки бездә милли шундый вот милли күзаллау юк дәрәҗәдә. Кемдә бар ул Закиров башка? Юк, ну милли күзаллау бар инде, менә просто ул шундый общий сүзләрдән, общий төшенчәләрдән тора. Без татарлар. Ие.
Менә мәсәлән.
Шулай дип әйтәләрме? Үз билгеләнү дигән сүз. Безнең бабалар татарлар булган, мәсәлән, дип әйтәләр. Мин татар нәселеннән, минем татарлар нәселдә. Мгм. Бу бит инде тоже э, ул аңлый. Ну, узакка булыр микән моны бу әйберләр? Һәм ул бик тиз бетә торган нәрсә. Әгәр дә безнең уртак максатларыбыз булмаса, һәм э, ул сү- теге э, ислам динендә бит ничек? Э, сүздән гын- сүздән генә тормый. Сүз белән әйтү, әлхәмдулилла мин мусульман дип, аның эш, эше дә булырга тиеш, гамәле дә булырга тиеш. Шулай бит. Анда да шулай. Мгм. Татар тарихында нинди иң теге шәп журнал булган? Ул Шура журналы име? Риза Фәхреддинов баш мөхәррире. Ул ничек барлыкка килгән? Рамеев, барадарлары, золотопромышленниклар, алар акча бирә, шуннан китергәннәр. Бизнес, фән, дин. Бергә килә дә һәм Искитәрлек шундый сыйфатлы һәм бөтен дөньяга танырлык, бу инде пафос түгел, бу, икенче тапкыр констатация факты, Шура, крутейший проект, крутейший! Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна, кайна Казан. Ярый, әйдәгез, яңалыкларга күчик. Мин постнация турында берни дә аңламадым. Ничек аңламадың? Мин уйладым, Әлфрид килер дә һәм конкрет теге аның сыйфатларын әйтер. Менә мин ничек күзаллыйм татар милләтен 50 елдан соң. Безнең исем поз бию, поз җырлар, поз ишпишмак.
Шулай, бетте. Э, Ау миңа ни э, бизнес тренер кебек миңа ну, безгә аңлатты. Горизонтальные связи, бизнес ни белән кушыла. Ара, Тәбрис, вот э, мин теге Поверь себе. Архитектур буенча экскурсия алып барганда, анда Нияз Халит ничә әйткән иде. Нигә бу татар архитектурасы? Чөнки аны татарлар Чөнки төзегән. заказ, заказчигы анын әйтә, ну, әлбәттә, ул кайдыр яши, рус архитекторы килә, мин әйтәм, мин монда буны күрдем, мин сиңа менә сиңа акча, һәм ул бирә. Һәм анын өчен нинди бар иде теге вешкалар инде, Стамбул, Мәккә һәм башкалар. То есть анын өчен, анын системасында Мәскәү белән Петербург булмады. Һәм кешенең башында шулай ук, башында хөкүмәт юк анда. Безнең барысы бит әйтә, иң мөхиме безгә менә дәүләт булышсын иде, дәүләт булышмаса без все бүләбез, бетәбез. Как бы, как бы, ә дәүлән, минем аңымча дәүләткә күбрәк, ну, күптән инде ышанырга кирәкми. Әйме, дәүләт нәрсә дә эшли ул. Ну чё, мин шулай әйтәм. Син, син үзең әйттең, син нәрсә чыгардың. Мин гел әйтәм инде, син үзең нәкъ нәрсә эшлисең, эшлисең икән, шуннан барысы да башлана инде. Әгәр дә синең көчең күп икән, Әйме, сиңа да, димәк, бирергә тиеш. Ну, кеше әйтә бит, менә бит акча җыйдыммы инде, хәзер нәрсә инде милләткә послужить народу дип әйтә инде ул. Вот, хезмәт итә. Әйе, һәм ничектер ул барлыкка килми дөрес икәндә. Ну, нидер менә мәчетләрдән сару, сал, салудан ары гына инде. Кеше менә иң төп теге вершинаны була, акча җыйды да, авылына кайтты да, мәчет салды, говорит, все, бетте эшем. Ну, бит акчадан гына тормый.
Ну, в смысле, аның башы башка әйбергә җитми дөрес әйткәндә. Шуннан. Кеше булмый акчан. Ну, әйтәм, вот әгәр дә берләшеп акчалы кешеләр, акыллы кешеләр ниһаять бер очрашсалар, акыллы очрашсалар, бу ике төрле әйбер. Бу бу более конкретный теория, аңлыйсың? Һәм алар менә Россия империясендә ягъни бар бит внутренняя империя дигән төшенчә инде яме ягъни алар ну как бы то есть алар төшерә тудыралар нидер үз системаны то есть татарлыкны менә бу эберлянизм үз көченә нигезләнеп мәхәллә системасы күп була бит инде уңайсыздан кеше бит анда әйтми безгә хачак хөкүмәт нәрсә төзер дип яисә акча биреп минем үз көчем бар без монда барыбыз да дуслар без кардәшләр әйдәгез берләшеп эшлик бу әйберне дип Мин, минемчә, Постнаци шундый зур бер мәхәллә.
Карагыз әле, ә... Мин, бу ә, минем фикерем. Гафу конечно. Килә, ә, нацисыз киләчәкләрне, киләчәкне күз ала буламы? Буладыр.
Элек бит нация булмаган вакыт бар иде. Нация Милләтләр булмаган.
Дан соң да...
милләтләргә кадәр ну кабилә булган бәлки
Ничек, ну, Ну, инде Мәсәлән, кабилә.
немецлар Юк, үзләрен тормыш бит шундыйга бара, се- кешеләр әйтәчәк. Ие. Син кем анда?
Ул әйтәчәк анда, ну, татар, мөселман, Мин бәлки төзүче. даже әйтмәс, ул әйтер, мин казанлы, мәсәлән, Мин журналист. или я Менә- москвич.
Без күптән түгел Оренбург шәһәренең э, татар зиратында булдык. Анда инде һәрбер кешенең үз билгеләнү әйберләр хә- яки башкалар ничек аны билгеләгәннәр. Анда язылган а, Казанлы, син әйтмешле, яки Мгм. анда Ташкентлы, Бухарлы, Татар дип язмаган, язылмаган анда. Башкача. Ул менә кичә генә булган күренешләр. Теге без әйтәбез, кайчандыр милләт булмаган вакытлары. А ул кичә генә булган, менә 20 нче гасыр башында. Һәм ул реаль һәм ниндидер. Менә шул ук шул ук Риза Фахреддинов яза. Безнең мәмләкәтебездә булган мәшһүр кешеләр, теге асарның икенче исеме. Кешеләрнең биографияләре. Димәк, ул Рәсәйне ватап, ватан итеп кына түгел, ә менә мәмләкәт буларак шундый менә территория микән, теге Без кайда яшибез? Без мәмләкәттә яшибез. Шундыйрак рәвештәрәк, имә, рәвештә. Менә бу төшенчәләр тарихы үзенә күрә бик тә кызыклы. Без иелендек менә аларны җиңелчә итеп кабул итәргә. А, без беләбез, таныйбыз аларны. Танымыйсың бер бер әйберне дә, чөнки аны үз эчтәге тарихы бар. Ул үзгәрә гел, үзгәрә. Һәм хәзер без шундый менә э, үзгәреш ноктасында торабыз. Элеккеге шунысыннан мин башлыйм бит инде. Империя юкка чыкты, ә без һаман да империя безгә куйган кагыйдәләр буенча яшәргә маташабыз. Империя юк, син азат. Бар, атла. Угу. Ну, э, мин уйлыйм, э, барыбер әле э, Рок-н-ролл мертв, мы еще нет. Э, барыбер, мәсәлән, э, төп шундый смысллар, мәгънәләр, э, мәгънәләрне безнең барыбер Татарстан җитештерә. Татарлар өчен. Миңа шулай тоела. Хәзерге вакытта.
Әйе.
Ну, ничектер шулай тоела миңа. Бәлки мин теге Татарстанда яшәгәнгә шулай тоеладыр. Ә, ләкин читкә чыксаң да барыбер кешеләр карый. Ә, Татарстанга нәрсә монда ә, танытам ул әле Татарстан исеме шулай. Һәм монда һәм Татарстанда күп әйберләр совет чорында кебек ясала на самом деле. Күп әйбер дәүләт белән бәйле, мәсәлән, безнең. ә, э, номенклатураны да белмим, бюрократияләр, ниләр, барыбер безнең модельләр шундый ошаш. Кара, мәсәлән, фин татарлары, алар совет заманын күрмәгән кешеләр. Әй. Аларның оештыру системасы бөтенләй төрле. Без бастык, аның аеры яз курыкма. Бастык яңадан кабыздык. Әйе, Безнең опыте. әйе. Мәсәлән, алар башкача эш эшлиләр. Мәсәлән, Тукта, давай яңа баштан. Әйе. үсә иде. Кара, мин әйтәм, мәсәлән, фин татарлары, алар инкыйлаб алдыннан күчкәннәр, әйеме? Гомумән, алар бу совет системасында бер кимәлдә. Яшәмәгән. Әйе. Алардан күренә инде, сөйләменнән дә, беренчедән, теленнән дә. Алар ничек үзенең теге эшен оештырганнар, әйеме? Алар. Алар башкача оешкан, кстати. Алар, кстати, үзләре дә хәтта әйтә бит, фин төрекләре берләшмәсе. Ие, ие, шул бит, шул. Төрекләре татарларга түгел.
Әлбәттә, ул куркудан барлыкка килгән. Үзен татарларны атмый ат алмыйк дип инде, әйме? Һәм алар үзләрен теге картны мишәрләр дип атыйлар, мөселманнар дип әйтиләр. Алар ир-шул системасы башка.
Әйе, башка ич ул. Красу, һәм алар әйтмәделәр, бармадылар фин теге, кем аны, президентына әйтегез, берегез безгә, пожалуйста, безгә бер грант, менә без монда сабантуй оештырырбыз, дим, фәлән тегән, без, без, гомумән мин шәхси истә тормын, бармы, бар инде сабантуйлар, әйе. Һәм безнә монда күренә, мәсәлән, теге ишу системасы, алар беренче совет системасына карамыйлар, әйме? Һәм аны Татарстан бәлки карый. Чөнки күбен- Әйе, әйе.
Һәм бәлки бу, мәсәлән, бу чирдән Ну, аларга карагыз, менә вакыйга. хәзер э, бүген генә Татарстан президентының юлламасы булды Дәүләт Юлламасы. Советына. Э, Күптән әйтелгән инде әйбер, э, икенче елны зурлап бәйрәм итәчәкләр. 20 нче ел ул э, ТАССРның э, 100 еллыгы Еллыгы. булачак. Мгм. Һәм, э, мәсәлән, Мин беркайчан да уйламаган идем, мәсәлән, та, ТСР ул шундый зур ниндидер бәйрәм итерлек әйбер булган дип. Mm. Мин аны ни мәсәлән ничек аңлыйм? Ә, ТСР ул без нәрсә теләдек? Шуның ниндидер теге Что получилось, то получилось, кем әйтмешсе, шулай бит. Ә, мин аны гел шулай кабул итә идем. Ә хәзер дәүләт, ә, мин теге моңарча әйткән сүземә бәйләп әйтәм, ни өчен татар Татарстан шундый теге совет әйберенә бик каты бәйләнгән һәм ни өчен татар дөньясында әле ул бик каты таралган менә татарстан хөкүмәте димәк тайсерны тартып чыгара әгәр дә без теге киләчәккә ничектер э, атлаган булсак мин уйлыйм без ничек эшләр идек без әйтерлек карагыз әле безнең суверенитетның да бит э, юбилее әйдәгез отрефиксируем әле генә булса да нәрсә югалттык әле без, менә бу нинди достижениеларыбыз булды, менә болай, нәрсә бирде бу безгә, дөрес хәрәкәт итәбезме? По идее бит менә 30 ел элек булган э, әйбер хәзер дә дәвам итә. Э, шартлар, яшәү шартлары безнең. Димәк, без хәзер Россиядә яшибез, демократик илдә Әлфрит әйтмешли, һәм э, ә, та, киресенчә Тайсерны зурлыйлар. Безгә әйтә, менә сезнең хәзерге хәлегез ул Тайсер хәле. суверенитет түгел, 90 нчы ел түгел, ә менә шул 20 нчы ел. Һәм бик чагыштырмалы әйбер. Шул шундый әйбер торасыз хәзер. Барысы да онытылды сезнең. Әйе. Һәм сез бер кебек әзерлегегез кабат әзерлегегез кабатларга шул 100 еллыкны хәзер без сез 20 нчы елда торасыз һәм тагын шул 100 ел яшәгез шулай итегез менә бөтен әйбердә бу чынлап та бик зур мәсьәлә чөнки хәзерге вакытта мин язып чыктым да аның турында менә республика нәрсә икәнлеген Аңлатырга кирәк. Вот Татарстан Республикасы нәрсә ул? Әлбәттә, аның теге конституциясе бар, тагын инде документлары бар. Менә сез миннән сорыйсыз, постнация ул. Мин инде дөрән аңлатырга тырышам. Шәхтә гади. Иә, бер нәрсә дә аңлашылмый. Менә шундыйрак рәвештә. Хезмәткәре.
Һә без сиңа аңлатабыз. Аңлатыгыз миңа зинхар өчен, нәрсә ул хәзерге вакытта Татарстан Республикасы? Дәүләт. Ойли.
Конституциядә шулай язылган. Конституциядә дә шулай язылган.
И по факту шулай.
Бар президенты, Нинди дәүләт ул? Бар парламенты.
Нинди нәрсә теге?
Нинди дәүләт уже ул өченче сорау. Тайсасадан нәрсәдән нәрсә белән аерыла? Менә 20 гасырда менә ничек син әйттең, теге югалтулар, ниләр, ничек итеп без шуңа риза булып калдык име? Нинди теге ничек итеп теге милләтнең күпчелек өлеше менә шушы зур нигъмәттән мәхрүм булып калды. Ничек менә шушы каршылыкны безгә чишергә? Шулай бит, һаман да дәвам ителә бит менә бу каршылыклар. Һәм алга таба республиканың роле нәрсәдә? Бөтен татарлар үз йортларын калдырып, үз традицияләрен калдырып Татарстанга күчәргә тиешме? Яки теге Татарстанның моделе моделен кулланып, без параллель Татарстаннарны Татарстаннарны барлыкка китерергә тиеш. Дәүләт түгел, ә менә теге Эль Елүзән үзенә күрә бер татар шәһәре дип әйтеп була. Ун мең кеше тора анда. Заводлар төзелә анда. Казанда булмаган заводлар. Кстати, Альфред, мин синең мәкаләңдә сиздем шундый, мин элек шулай гайтә идем, типа без менә авыл темасын, авыл культурасын гел дә күрсәтәбез инде безнең мәдәниятне. Әйдәгез, шәһәр мәдәнияте. Беләсезме, тора баргач ничектер мин мин авылның яклаучысына әйләндем. Нигә? Чөнки туйдыра башлады.
Туйдыра башлады, ниндидер җеннәрне чыгардык та, хәр кире тутырып булмый. Ни? Тартмага. Синен сизелә анда менә шундый авыл мәдәниятына һәм авылдан чыккан әйбергә шундый ә, снобизм дип әйтеме инде шундый ниндидер өстән карау һәм ә, ничектер син бәйлисең менә совет чорын ул ә, димәк шундый ничектер мифка ышанасың кебек тоелды миңа димәк безнең шундый казан ханлыгы күз алдына килә синең анда шәһәрләр бай шәһәрләр шундый как типа стамбул анда һәм ә, без шуннан ничектер авылларга калган төсле Һәм менә авыл, ул бер нәрсә ни... Ну, кеше шагыйрь. Һәм аннан бөтен чыккан әйбер бик примитив. Ә шундый гади ничектер тезис укыла синең анда, шундый. Авыл, менә мин аның турында берничә катта әйткәнем дә бар. Бездә шундый каршылыклы күренеш. Авылларда да югары мәдәният бик көчле иде. Чөнки Чөнки ул шәһәр булган, по идее. Э,
кечкенә авылларда да югары мәдәният, кайбер менә кечкенә авылларда шундый микроклимат иде. Анда искитмәле ниндидер әсәрләр барлыкка киләдер, е, теге үзенә күрә ниндидер агеографиялар, нидә, алар менә авыз, авыздан авызга күчерелә иде, имә, анда изге урыннар, тегесе, монысы, а, Урта Азиядән белән бәйләнеш, теге үзенә күрә шундый кызыклы мәдәният. Ну, ул бит инде совет чорындагы татар милләтенә нигез булып куелмаган. Менә шушы югары мәдәният киресенчә ул читкә куелды. Читкә куелды. Һәм кайбер урыннарда ул исән калды, кайбер урыннарда менә кайчан колхозларны берләштерделәр, кечкенә авыллар бөтенләй бөтенләй юкка чыктылар. Менә кайда менә Альберт Фатхи аның турында бик көчле итеп яза. Анда булган микроклимат менә шушы зурайту колхозларны зурайту нәтиҗәсендә Алар юкка чыктылар да, кешеләр теге мәҗбүр булдылар шәһәрләргә китәргә теге монда. Һәм менә бу мәдәният юкка чыкты. Хәзер дә шундый процесс бара. Бара шул, бара. Хәзер нинди процесс бара? Авылда хәтта теге югары мәдәният турында сүз дә юк инде. Теге ул күптән инде ул, ул да онытылды. Какой анда ә географияләр фәләннәр. Теге гади халыкның мәдәнияты Ул да ничектер менә. Гади халыкның мәдәнияте. Юк. Син фольклор турында.
Фольклор түгел инде, юк.
Анда киресенчә, кешенең фольклорына алып килделәр, менә сезнең фольклор дип. Тез, ну, тез, шын, шын теге хәтере белән дә трюк ясаганнар кебек, минемчә, аңламыйча. Ну, кеше җырын җырлый, сез бит, ну, без сезнең авылның җырлары түгел, сез кайдан анда, ну, телевизорда ишеттегез аны. Яисә, белмим, анда кемдер консерваториядә аны язган. То есть, кеше хәзер җырламый ул әйберне. То есть, ягъни буыннар чылбыр өзелгәч, әйеме, кешегә уже теге, ничек, эрзац бирәләрме, симулякрмы, нидер теге, симулякр памяти получается анын. То есть кеше, ну, авылда авылча уже яшәми, кеше просто шәһәрчә яшәргә тырыша, минемчә, хәзер күренә бит. Әйе, әйе. Менә мисал итеп китереп була, Кышкар авылы. Кышкар авылында 18 нче гасырда куелган таш мәчете бар. Бу нәрсәнең билгесе? Югары хәтта шәһәр мәдәниятының билгесе дип әйтеп була. Шул ук вакытта авыл җирлеге инде. Анда теге бу шундый мәдәният та булган һәм гади халыкның мәдәнияте булган. Теге бәлки ислам шәригатына да туры килмәгән идер э, күренешләр дә булгалый иде. Шундый да булганмы ни бездә э, әле? Шактый дип әйтеп дә була. Теге Сабантуй да шул нидән исәптән инде, чөнки мин бер дә әсәрне күргәнем юк, кайда ислам галимнәре, татар галимнәре Сабантуйны хуплыйлар. Киресенчә әйтәләр, бу бидгать дип тегесе мынасы бик каты сүгәләр иде 19 гасыр башында. Чөнки бу теге татар культ мәдәниятенең икенче катламнан килгән нәрсә. А совет заманында киресенчә теге татар югары мәдәниятен читкә куйдык, куйдылар. Аның аның аның нәрсәсе? Аның Үзенә күрә теле, аның үзенә күрә традициясе, аның үзенә күрә мәгърифәт системасы, аның үзенә күрә кыйммәтләре. Мин хәзер вот э, сез э, укып тордыгыздыр э, Абдулмәчит Кадыровның автобиографиясын тәрҗемә иттем. Нидән? Стрельбаш кешесе. Аның менә теге кызыл җип. Ә син аның биреп бардың ниләрен? И, Фейсбукта күп үзекләрен инглиз теленә биреп торган идем, хәзер инде аны китап буларак бастырабыз алар берсе. Һәм монда анда шундый теге алтын җип дип әйтеп була, кызыл җип анда бара шундый нарративта. Кешенең максаты нәрсәдә гомер гомер барышында? Садакату җария калдырырга. Садакату җария ул нәрсә? Бу дөньяда кешеләр өчен һәм ахирәт өчен файдалы әйбер калдыру. Син үләсең, синең китабың ябык. Шулай да син монда файдалы гыйлем яки дугачы, яки нидер институт, Китаплар калдырасың, кайсылар кешеләргә дә файда, һәм шул файда аны сиңа да килә. Бу кыйммәтләр. Ә хәзерге вакытта нинди кыйммәтләр бездә бар? Безне өйрәтәләрме шулай? Син ниндидер сәдака туҗария калдырырга тиеш халыкка. Өйрәтмиләрмени?
Ну, мин сизмим. Альфред, син бик...
Менә кеше әйтә, менталитеты бар, кеше үзенең тормышында кылган гамәленнән күрәсе килә нәтиҗәсен. Менә инде шундый тиз нәтиҗәне инде. То есть мин менә йорт салдырам, Бала тудырам, анда машина алам, менә все, все, эшем тәмам минем. То есть юк анда мин нәрсәдер анда төзим, һәм минем эшем каядыр берничә гасырдан, ну, 100 елдан соң анда булыр нәтиҗәсе һәм шул мине хуплар дип искә алар дип юк андай ләй фикер сез бигрәк теләгез картаясызмы сез беләсеңме нинди мисалда аны сизеп була менә Коръән тәрҗемәсе имә Абделбари хәзрәтнең Коръән тәрҗемәсе ул аны 50 нче еллардан алып 70 нче елларга хәтлек тәрҗемә итте. Ул аны тырышты бастырырга, булмады. Барыбер эшен дәвам итте. Һәм ул үлде 83-нче елда. Ул вакытта мәдрәсәләр юк, мәчетләр ябык. Караңгылык инде. Ислам диненең киләчәге булмый дип, шулай дип уйлалар, үлгәннәрдер алар. Шундый хисләр белән. Ике ел үтте дә перестройка башлана, андары э, чит илгә барып була, мәдрәсәләр ачыла, тегесе, монысы. Кырык ел үтә, аның күр, Коръән тәрҗемәсе дөньяга чыга. Менә шушы инде садакатуҗариянең мисалы. Син үзеннән нәрсә вот синең көченнән килгән нәрне эшлисең, Аллаһка ышанып, үләсең, Һәм синең, син, синең үлеңнән, үле, үле, үлүеңнән соң нәрсәдер була. Син белмисең, пәрдә. Без барыбыз да белмибез, нәрсә бу. Без, без, без эшләгән эшләреннән нәрсә булса да, ниндидер файда китерәчәкме, юкмы. Китерергә мөмкин. Шуның белән, шуңа ышанып яшәргә кирәк. Мин үлим хәбәрләр укымакчы идек, аларны укып тормыйк, шушы позитив, позитив, консерватив пост Бустанов нотасында тәмамлыйбыз. Рәхмәт барчагызга.
Кайна казан, кайна казан, кайна казан, кайна кайна казан.